Patrogon, ken ki sta na Purtugal ki kre konpra bilheti di manhan pa frenti podi ligan, podi ligan pa entra kontaktu ku mi, dja N sta na aeroportu, dja N sta na aeroportu mo sinhor, tudu di doka, N ta txiga 10 ora y avion sta atrazadu 30 minutu, 30 minutu, N ta txiga 10 ora y 40, semana ta pasa N ta txiga dentu Lisboa, durmi nen matadu. N sa ta txia di ke. Kenha ki kre kunpra bilheti podi entra kontaktu ku mi na Facebook, na Instagram, na Zeca Diabo, na Zequinha pa tudu kon ku lader. Pamodi di ke jetu el sta na aeroportu N ta txiga di ke poku. N ta txiga Lisboa pa tudu ku kon ku lader pamodi el ta fla Ru, txuba ta txobi. Ru, ya N konsigi mosa. Kanta ki mi na sabi ma mi na sta di kel jetu, djobe N riba kodjon, N fla prontu, kel la ki é omi di verdadi. Entra, pasa, pasa Txuba ta txubi Mo buru na djada An so mara Di kel jetu Dja sta na bu Nau mi si ba pa xina Ko ki N ta pari la xina N si N so N ka ten konta Sen deta la kes kama li Nton N ta ba prezu N so e un kama li N si Sabe N deta.

Detadu riba kama, ken ki kre ben deta ku nho ben goka di o si no nta fika sen pa purtugal ami é brabu moço mi me nersu di kel jetu mi oi mas brabu ki ten na mi detadu riba kama dentu aeroportu kama pan deta nho si mi nho skolha mi nho skolha Na nhos kolé, mi omi más brabu ki ten na mundu. Detadu dentu di aeroportu ta abri fanadu. Nhos podi ku mi. Nhos podi ku mi. Na nhos kolé, ma kenha ki krê kunpra bilheti na Purtugal i ki krê kunpra bilheti Kerkon Xan podi entra kontatu ku mi osi. Já, já, manhan N ta txeu. Oxi, nau, oxi nau, oxi nau. Má manhan, manhan nhos podi txeu. Má si krê anti muxi. Mudjeris prontu ta bendi bilheti di noti. Omi N podi bendi di dia. Mos nhos kolé di ki jetu ma é más brabu ki ten dentu di aeroportu detadu riba kama ku obu abertu. Nhos fla é mintira, kel live li nhá ta dexa, kel li nhá ta dexa pa nhos ama mi ka nhos koléga pa nu lê-los. Nhos di nhos tanbe kuzê ke ta kontise ndu Kau Verde tanbe ki omi dja ta vesti non priti o ta da ku kadera ku abo Kau Verde ka ten otoridadi o Kau Verde ka ten abri pa nu nha mozinhu n konta mintira dentu di aeroportu mi dja ta abri a kama ya n abri tonton pa tudu ku bangula di mozinhu dentu di avion n konta asa punheta la ka ta di banhu. A mi no Nhos ta djuda Ô zinhu kel dia a mi detadu dentu di aeroportu riba kama Kel la nhos ka ta fase Kel la ten omi ki ta fase Nhos ka ten koraji no Nhos ten koraji nhos panuderu ki ten koraji pa dupi nun piti pa bai na karnaval la Kau Verdi ma ku kel la Oli si nha nha fa trosa del Di kel jetu riba kama dentu di aeroportu ta deta ta katxa kadera Nha ka nhos kolega. Mi ka nhos koléga. Tranka ka bira jogo. Mozinho, na un kusa. Tudo ken ki sta na Portugal, nhos ba kanta-m parabéns dia 25, mi ku nha filha. Nha filha ta fase 26, ami n ta, ami n ta fase 25, n ta selebra. Omi más brabu ki ten na mundu é ka kes tolon ki sta ta konta minti, nau. Dentro di aeroportu, mi djetadu riba kama, dja n abri, fanadu la kama, nhos ta fase kila? Ami nhos kolé Ami nhos kolé oh Nhos banda boka ti nhos pâpia ti nhos kóka Oi uan tontu Kel so pa staba un zekinha pa N abri pé pa N poi pa N da bum bum Sinku kaderada pa da pa N oia mundu na mi Má ta ntende kuzê modi p'u xinti Ta ben so ma é ka Nene aso di kel jetu Rapasinhu di korason bon Rapasinhu di pas

Mas di manhan pa frenti nhos ta nta bendi nhos bilheti nhos muku ken kre konpra nessa ku jetu di kel jetu mas viaja kon ta txiga primeru kuz nta ntau nha filha kin ten sodadi del nha kodi é femia ba buska nha filha pa nu bendi bilheti mi kol.

Pabia mulher gosta di txera omi kabesa N si purfumu baratu N ka ta pui no Yo kel di senti ta lel N so yo senti ta lel N so yo senti ta lel N ta straga E di grasa N si nu sta nbarkadu Bu pensa ma inda purtugal ki tudu kusa bu paga Purtugal bu ta papia txeu ta paga e otu kusa Sta pa tudu kel ki N ta purtugal N ta kunpra bibida ma oxi yo N ka sta ta kunpra bibida N ka sta ta bebe N sta ta trabadja N ka sta ta tranka bibida na kadela purtugal. Amigu, si nhos krê da-m bebida, nhos da-m bebida, ma mi N ka sta gasta dinheru de viaji bo. Nhos, ami N sta na aeroportu, Admilson, na aeroportu, ma N da-m 14 suguransa la, más rápidu posível. Dja trata-m má di ken ki nu konxe. Foda-s, na mi é brumeju pra ba, ka da bo brumeju? Ami dentu di aeroportu, mi riba kama, ta labi-labi, kóma bo ka oja nada? Abo ka oja-m dentu di aeroportu, riba kama, ja N abri tonton, ki na bu ka oja?

Ami txegó riba kama, mi ami ti ka txegó ta poi purfumu gen ti go. Purfumu é di grasa, mi. Purfumu é di grasa. Próxima vez ki nga ki próxima vez ki nga ta viaja, próxima vez ki nga ta viaja, sa kusa ki nta fasi? Nta ben ku mun, nta ben ku nha balde, nta nkiri purfumu.
Bom.
Viu?

Mozinho. Santana, um beijinho, bobo. Mozinho, amigo, não tem coragem de amigo dentro do aeroporto, de tarde, tontão, riba, cama, tá lá, vila, o que ele, se ele sonha, só que tá fazendo. Não, meu gol é bravo, é bravo.
Então, tô na dieta, gosto, tem medo. Dindu di rupu detadu a kama.
Na kela kela go ke Ami, ami tinda nunka miradu kel globo. Ma mi ba bibi nga sabe. Ami ndiresu ntende oi tin txiga.
Grande ponha mano que se boli. Oh, ka bu mostra-m, ba mostra punta di rupu, nta bai diretu pa la. Ka bu kusa,

Nos entende di ka ten nin kabuverdianu nin di otu pais ki pensa ma so dia tambi es ta matadu. Oi.
Tene 3%.
Não, mi que na canara comi. Pra mim tá por mim na carga hoje.
Moza meu, ô pode pôr na carga lá, vamos. Ô, ô, ô, ô, ô, nha pé, nha pé, nha pé, nha pé. Sim, meu patrão. Puta pensa cavaco Silva.

Siroki sa ta txiga, mos. Siroki sa ta txiga. Onde Siroki tra mamá com garrafa Siroki? Siroki tá chegando. Siroki tá bem quarta-feira, tá chegando quinta-feira de tarde. Ave Maria. Oi, manhã. 50 quilos, 50 euros. Eu não tenho caminho.

Ka nhu kuta ma dia benta ku nda koxe tudu ma ka kobe ki nda la purtu nda koxe moku ku finadu ku tudu. Nhu isa. Nda koxe moku. Dia benta ka ta ninguém ki ta kanta na kabesa. Manhã nha ta ba utra pa ma panha nha filha pa nu pase pa mo nha sorti. Di ki Onde jenti ku ki bu ta txiga? N ta txiga i pa N tra ma i ma pa mo i ali sempri pa mo avion fika si avion dja atrasa dja bon normalmenti e pa no e pa no saiba i pa no saiba i oitu i meia.

Obrigado es txoman, es ta txoman propi, es ta flan propi, né anson di kel jetu nhu bian npanha avion. Ami nten más di 18 siguransa nha tras so pita so mudjer mi, gosi omi na ta pus lan so mudjer ki na ta pui. Suma sa sa. Suma sa. Mosi un sumu salteru. Alô, Não, que ele é como está mentira. lá, liga? Demori, demori.
Tá tranquilo?